Bore da i chi i gyd a chroeso cynnes iawn i'r cwrdd heddi. Wel, roedd hi'n ddydd Mercher y llidw, dy Mercher diwetha, felly heddi wrth gwrs yw dy Sul cynta tymor y Grawys, lle ry'n ni yn cofio y tymor hwnnw o ddeugen wyrnod yn arwen i fyny at groeshoeliad Iesu Grist yn Ceidwad. Yn cofio, ie, a hefyd yn ymroi i edifeirwch ac i ym, yn ymroi i fyfyrdod ar air Duw, a gyd roi ein bywydau i gyd ymffurfio â bywyd Iesu Grist. Gadewch i ni wryndo ar rai adnodau o lyfr proffwydoliaeth Joel a phenod 2. Chwythwch y corn hwrdd yn Seion, rybyddiwch bobl o ben y mynydd cysegredig, Dyle pawb sy'n byw yn y wlad grynu mewn ofn am fod dydd barn yr Arglwydd ar fin dod. Ydy, mae'n agos. Bydd yn ddwrnod tywyll ofnadw, dwyrnod o gymyle dion bygythiol, mae byddin enfawr yn dod dros y bryniau. Does dim byd tebyg wedi digwydd eriod o'r blaen. a welwn ni ddim byd tebyg byth eto. Ond dyma neges yr Arglwydd. Dydy hi ddim rhy hwyr. Trowch yn ôl ata i o ddifri. Ewch heb fwyd. Trowch ata i yn eich dagre a galaru am eich ymddygiad. Rwygwch eich calonnau yn lle dim ond rwygo'ch dillad. Trwch yn ôl at yr Arglwydd ych Duw. Mae e mor garedig a thrugarog, mor amyneddgar ac yn anhygol o hael, a ddim yn hoffi cosbi. Pwy ŵyr? Falle bydd e'n drugarog ac yn troi nôl, falle bydd e'n dewis bendithio o hyn ymlaen. Wedyn, cewch gyflwyno offrwm o rawn ac offrwm o ddiod i'r arglwydd ych Duw. Chwythwch y corn hwrdd yn Seion, Trefnwch ddwyrnod pan fydd pawb yn pido bita, yn stopo gwitho, ac yn dod at ei gilydd i addoli Duw. Casglwch y bobl i gyd, a pharatoi pawb i ddod at ei gilydd i addoli. Dewch a'r arweinwyr at ei gilydd. Dewch â'r plant yno, a'r babis bach, dyle hyd yn od y rai sydd newydd briodi i ddod. Dos neb i gadw draw. Dyle'r offeiried, y rai sy'n gwasanaethu'r arglwydd, wylo o'r cyntedd i'r allor a gweddio fel hyn. Arglwydd, neu di fadde i dy bobl. Paid gadael i'r wlad ma'n droi'n destun sbort, paid gadael i baganied yn llywodraethu ni. Pam ddyle pobl y gwledydd gael dweud, felly, ble ma i Duw nhw? Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Dduw holl alluog, fe fyd y fab Iesu Grist yn ymprydio ddigen wyrnod yn yr anialwch, a chafodd i brofi ym mhob peth yn yr un modd â ni ag eto heb bechod. Ro i ninnau ras i ymddysgyblu mewn ufuddod i'th ysbryd. Ac fel y gwyddos ti yn gwendid ni, boed i ninnau wybod dy rym i'n hachub, trwy Iesu Grist yn Harglwydd. Amen.

Dyma ddarlleniad o Efengyl Marc a phenod 1. Tua'r adeg yna, Daeth Iesu o Nazareth Galileia i gael ei fedyddio gan Ioan yn yr Iorddonen. Yr eiliad y daeth Iesu allan o'r dŵr, gwelodd yr awyr yn rhwygo'n agored a'r Ysbryd Glân yn disgyn arno fel colomen. A dyma lais o'r nefodd yn dweud, Ti odi fy mab annwyl i, rwyt ti wedi fy mlesio i yn llwyr. Yn syth wedyn, dyma'r ysbryd yn gyrru Iesu mas i'r anialwch, Arhosodd yno am 40 diwrnod yn cael ei demtio gan Satan. Roedd anifeiliaid gwylltion o'i gwmpas, ond roedd yno angylion yn gofalu amdano. Ar ôl i Ioan gael ei roi yn y carchar, aeth Iesu i Galilea. a chyhoeddi newyddion da Duw. Mae'n amser, meddai. Mae'r foment wedi dod. Mae Duw yn dod i daernasu. Trowch gefn ar bechod a chredu'r newyddion da. Ac yna, darlleniad arall, y tro yma o ail lythyr yr apostol Paul at yr eglwys yng Nghorinth, yn dechrau ym mhenod 5 ac adnod 20. Deisyf yr ydym dros Grist, cymoder chwi a Duw. Ni wybu Crist beth oedd pechu, Ond gwnaeth Duw ef yn un â phechod drosom ni, er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Yr ydym ni, fel cydweithwyr, yn apelio atoch i bido a gadael i'r gras a dderbyniasoch gan Dduw fynd yn ofer. Oherwydd y mae Duw'n dweud, Yn yr amser cymeradwy y gwrandewais arnat, ath gynorthwyo ar ddydd iachawdwriaeth. Dyma yn awr yr amser cymeradwy, dyma yn awr ddydd iachawdwriaeth. Nid ydym yn gosod unrhyw fain tramgwydd ar lwybr neb, rhag cael bai ar ein gweinidogaeth. Yn hytrach, ym mhob peth, yr ydym yn yn cymeradwyo ein hunain fel gweinidogion Duw, yn yn dyfalbarhad mawr, yn yn gorthrymderau, yn gofidiau a'n cyfyngderau, yn yn profiadau o'r chwip, o garchar ac o derfysg, yn yn llafur yn diffyg cwsg a'n newyn, yn yn purdeb, yn gwybodaeth, yn goddefgarwch a'n caredigrwydd, yn yr ysbryd glân ac yn yn cariad di-ragrith, yng ngair y gwirionedd ac yn nerth Duw, drwy ddefnyddio arfau cyfiawnder yn y llaw dde a'r llaw chwith. Doed parch, doed amarch, doed anglod, doed clod. Twyllwyr yn gelwyr, a ninnau'n eirwyr. Rai di-nod, a ninnau'n enwog. yn marw ac eto byw ydym, dan gosb ond heb gael yn lladd, dan dristwch ond bob amser yn llawenhau, mewn tlodi ond yn gwneud llawer yn gyfoethog. heb ddim gennym, ac eto'n berchen pob dim. A boed i air Duw o'r ysgrythyr glân yn bendithio ni ym mhob peth wrth ddilyn llwybr Iesu Grist. Rwy am eich gwahodd chi nawr, os gwelwch yn dda, i droi at ganeuon ffydd neu at yr hen gyfieithiad o'r Beibl, at rif 972 yng Nghaneuon Ffydd, sef Salm 51. Os yw'r geiriau o'ch blaen chi, mi fedrwch chi ddilyn ac adrodd nhw gyda fi wrth i ni fyfyrio ar eiriau mawr Dafydd, wedi iddo ganfod fod y pechod mawr yr oedd ef wedi ei wneud yn ddu ger bron Duw, ond fod Duw wedyn yn madde iddo fe. Dyma edifeirwch, dyma faddeuant, dyma'n gosod ni

a glanhaf i oddi wrth fy mhechod. Canys yr rwyf yn cydnabod fy nghamweddau, am y pechod sydd yn wastad ger fy mron, yn dy erbyn di. Dy di dy hunan y pechais ac y gwneuthum y drwg hwn yn dy olwg.

Ceraist wirionedd oddi mewn, a pheri i mi wybod doethineb yn y dirgel. Glanhaf i ac isop, a mi a lanheir. Golch fi, a byddaf wynach na'r eira. Pâr i mi glywed gorfoledd a llawenydd fel y llawenycho yr esgyrn a ddrylliaist. Cuddiad y wyneb oddi wrth fy mhechodau, a dileia fy holl anwireddau. Creia galon lân ynof, o Dduw, ac adnewydda ysbryd

Yna y dysgaf dy ffyrdd i rai anwir, a phechaduriaid a drywir atat. Gwared fi oddiwrth waed, o Dduw, Duw fy iachawdwriaeth, am tafod a gân yn llafar am dy gyfiawnder. Arglwydd, agor fy ngwefusau, a'm genau a fy negau dy foliant. Canys ni chwynychu aberth, pe amgen mi a'i roddwn, poeth offrwm ni fyny. Aberthau Duw ydynt ysbryd drylliedig, calon ddrylliog gystuddiedig o Dduw ni ddirmygu. Gwna ddau oni yn dy ewyllysgarwch i Seion, adeilada furiau Jerusalem. Yna y byddi fodlon i ebyrth cyfiawnder, i boeth offrwm ac aberth llosg. Yna yr offrymant fistich ar dy allor. Gogoniant i'r Tad ac i'r Mab ac i'r Ysbryd Glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Gwnewch i ni felly gweddio gyda'n gilydd. Gweddiwn. Gwell alluog a thragwyddol Dduw, nid wyt yn casau un dim a wnaethost, ac rwyt yn madde pechode pawb sy'n edifeiriol. Crea ynom galonau newydd, fel y bydd i ni gan ofidio'n ddyledus am ein pechodau a chyfaddef ein trueni. Gael gen i ti, Dduw'r holl drugaredd, faddeuant a gollyngdod llawn. R'yn ni yn deisyf dy faddeuant, o Dduw, yn crefu arnat ti yn madde ni yr holl meddyliau a'r geiriau a'r gweithredoedd yna sy'n mynd yn grws grân i dy ewyllys di a'th gariad perffaith di. Diolch i ti, o Dduw, fod Iesu yr un oedd yn ddi-bechod, wedi cymryd yn pechodau ni gyd arno ef ei hun, er mwyn yn madde ni. A boed i ninnau gymryd cyngor Yr apostol Paul wrth iddo ysgrifennu at y Corinthiaid o ddifri, yn bod nine beth bynnag bo'r amgylchiade, yn rhoi diolch i ti, ac yn cyflwyno i eraill yn yn geiriau ac yn yn gweithredoedd, yn newyddion da am Iesu Grist. Cyflwynwn i ti heddi anghenion yn byd ni. Bydd gyda'r rhai sydd mewn angen lle bynnag y bod nhw. Rydyn ni'n parhau i ddiolch i ti fod y brechlyn bellach gyda ni yn yn gwlad ac yn y gwledydd cyfoethog, ond rydyn ni'n gweddio dros y sawl sy'n byw yn y gwledydd tlawd yn yn byd sydd heb eto wedi derbyn cyflenwad o'r brechlyn. Boed yn nithwthe hefyd gael i dderbyn e, er mwyn bod y cyfle yma i fod yn rhydd o'r Covid ddod i bob wlad yn yn byd ni. Rydyn ni'n gweddio am ddoethineb i'n llywodraeth ni yng Nghaerdydd ac yn Llundain a llywodraeth lleol pob ardal hefyd. Rhydd dithau o ddew ddycnwch i bob arweinydd wrth i gwaith. Lliw hefyd yn gweddiau preifat personol. Lliw ni wrth i ni enwi yr anghenus rai gardyfron di yn awr. Rhai lle sydd yn dost, rhai sydd yn galaru, rhai sydd yn chwilio am olau yng nghanol tywyllwch i bywydau nhw. Bydd dethau yno o Dduw, rodia ar hyd y ffordd gyda nhw. a boed yn ninnau, wrth i ni ymroi i weithredoedd o ddaioni, yn enwedig yn ystod y tymor grawys hwn, gael ein nerthu i wneud hynny yn ysbryd Crist. Arglwydd, tuga'r ha wrthym, a diddanna ni, er mwyn Iesu Grist yn Gwaredwr, yr hwn a'n dysgodd ni i weddio fel hyn, Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madde i ni yn dyleduon fel y myddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth eithr gwared ni rag drwg. Canys eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Nygwyn credu oedd y bobl yr oedd Joel yn canu'r i broffedoliaeth iddyn nhw yn byw mewn amser o bandemig. Wedi'r cyfan, mae fe yn i galw nhw i gyd ynghyd. Mae fe'n rhoi gorchymyn i'r holl bobl pan fydden nhw yn clywed y corn gafr i ddod at ei gilydd, i ddod at ei gilydd i gadw gwyl arbennig, gwyl o edifeirwch, gwyl o gadnab, gydnabod Na dyn nhw, fel pobl Duw, wedi rodio yn gyfiawn yn y ffordd yr oedd ef yn dymuno iddyn nhw wneud. Chwythwch y cor yn hwrdd yn Seion, mae fe'n dweud yn adnod 15, trefnwch ddwyrnod, pan fydd pawb yn pido bita, yn stopo gweithio, yn dod at ei gilydd i addoli Duw. Casglwch y bobl i gyd a pharatoi pawb i ddod at ei gilydd. Dewch â'r arweinwyr at ei gilydd. Dewch â'r plant yno, a'r babis bach, yr offeiried, yr rhai newydd briodi. Does dim eithriadau i fod. Pawb. Mae pawb Bydd y proffwyd Joel yn euog, a mae pawb felly yn gorfod cydnabod i bai ger bron yr arglwydd dduw a newid troi cefen ar i ffyrdd pechadurus a dilyn yr arglwydd hwnnw. Nawr, ry'n ni'n gwybod, wrth gwrs, yn ystod tymor y grawys i fod hi'n amser pan fydd bobl yn aml iawn yn penderfynu roi pethau lan, yn penderfynu roi hibo ambell i beth am tymor y grawys. Ni'n euog hefyd wrth wneud hyn, yn aml iawn pan ry'n ni'n rhoi pethau lan, y pethau ry'n ni'n penderfynu roi hibo yw'r pethau ry'n ni'n gwybod yn net i bod nhw yn ddrwg i ni. Ddim yn bita rai pethau er enghraifft, neu efallai fod hwn yn, yn gyfnod i geisio roi'r gorau i smygu sigarets neu beth bynnag yw'r peth ry'n ni'n gwybod sydd yn wael yn yn bywydau ni. Mewn ffordd, mae yna sgil effeithiau da i'r hunan ymroi yma, yr hunan roi hibo, yr hunan ymwacad, yr hunan aberth yma yn ystod tymor hygrawus. Ond nige yna, a dweud y gwir, i wi bwrpas e. Nige wneud pethau sydd â sgil effeithiau da i ni, ond yn hytrach dod â chydnabod bod yna anghenion dwys yn ein bywydau ni am ddew ac mae ef yn unig all ateb yr anghenion yna. Dod a chadnabod yn bod ni'n bechaduriaid, yn bod ni yn gorfod troi oddi wrth yn ffyrdd gwrthnysig ni, a'n bod ni yn cael cyfle o'r newydd i'w ddilyn ef. Mae Joel yn cyhoeddi'r geiriau hyn mewn cyd-destun o efengyl, mewn cyd-destun nid o farn, ond o'r ffaith fod Dew yn datgan sofen rhy hwyr Mae yna gyfle i droi'n ôl. Mae yna gyfle i ddod i wneud pethau yn reit gyda fe, i wneud pethau yn uniawn gyda Dyw. A mae Iesu ar ddechrau i weinidogaeth wedi iddo fe gael i demtio, wedi iddo fe ddod drwy'r profiad hwnnw yn yr anialwch heb ildio na chyfaddawdu i'r diafol. Mae ef ar ddechre i weinidogaeth yng Ngalileia yn datgan, Ta, ie, newyddion da, sydd yn dod yn sgil yr alwad i ddilyn Duw yn ei deyrnas ef. Ta newyddion da yw edifeirwch yw troi o'n ffyrdd gwrthnysig, pechadurus a cheisio i faddeuant e a thiesu i Galilea, a chyhoeddi newyddion da Duw. Mae'n amser, meddai, mae'r foment wedi dod, mae Duw yn dod i deyrnasu. Torrwch gefen ar bechod, a chredir newyddion da. Falle bod na ddim modd i ni ddod at yn gilydd, i ddod at yn gilydd fel mae Joel yn cymell y bobl yn ei ail, ben, yn ail benod i broffwydoliaeth pan mae'r cornhwrdd yn canu. Ond mi fedrwn ni. ymroi o hyd. Mi fedrwn ni yn y tymor hwn yn harwen i fyny at yr wythnos fawr a'r Pasg i ymroi o'r newydd, i geisio pethau Duw, a bydd ef yn wir ei air yn rhoi ei hun o'r newydd i ni. Diolch iddo. Amen. Diolch i chi am fod yn rhan o'r gwasanaeth hwn heddi. Cofiwch, mae modd i chi ddod i gyswllt â ni os oes yna unrhyw angenion, boed yn fugeiliol neu yn ymarferol, y medrwn ninnau i diwallu yn ystod y cyfnod hwn o gloi mewn yn sgil y pandemig. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Gras yn Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fod o gyda ni oll. Amen.